Ma Saudiya ka a karim ka ya yaai Saudiya lecturers maa ya ban n-sabi din buɣi o. Man mi chaŋ nyɛ n-chaŋ ka n-leei yɛli a lecturers maa ni sabi shɛli din ka n karindi maa.

Di takari gbaŋ din pahari kɔbisi nu ni pia ni ayɔbu, page 516, hadith number 1435, di puuni ka n karan. Ka naan yɛra ni fafi haza afa ŋɔ bɔrila haza maa yɛtɔɣa fafi haza ŋun lala hadith ŋɔ maa puuni yaha dalilun o yi hujja bɛni ala fadilati zikir n wuhiri ka dama zikiri di kpee kari

Bani n sabi yi sira bu shɛŋa bini mali wuhiri ya chɛ amia ki yi na ti nyɔri puri maa? Bani n sabi li? The same litaafi ŋɔ din ka bi mali wuhiri ya jamiya and I'm now challenging you if you think it's not true n ti a la two days. ka kuwa kuwa nyɛli n zuɣu tɔrika nima bee bin maa pa bidaaya eh? yinim nyɛ annabi mahamman gaadisi nima yinim nyɛli Allahu akbar dama ni di nyɛ naawuni so kaaya niŋli ni ayi niŋli zamaatu puuni ni di sona niŋla a konko bɛ a soni ya shɛ usaimin ŋuni n yɛli ka o kani sheehu nim puuni nyin sheehu n bala ka a mali sheehu ka bi dun now we are saying that when it is the turn about certificates saudiya nim ni sabi shɛli n endorse shɛli ti n zaŋli ŋmɛ nyɔɣu right that's good eh? Di yi ti niŋ bɛ sponzim ti ka ti mɛri jiŋa ka nyɛri coins bela bela di contract maa tin endorse right n ti malila pakoya mini kpibsi ni bɛ larabawa nim ni bɛ sponzi ma tin endorse right amaa bia ti sabi waatom litaafi n wuhiri ka dama zamaatu puuni ti ʒini niŋ zikiri din kani bɛu

Ban doli ti karim bi pun nyɛla kahigibu. Ti pun fabilirili kadama Alkur'aani yi yɛri binshɛɣu yɛtɔɣa ka di nyɛla ti ni n-ʒi nil ni, ti gbibila shɛli dabaŋ ka gba ka boon li lala yuli maa, ti ni n-teha ni Alkur'aani ni yɛli shɛli maa dini ka ti gbibi maa, ɛɛh, bee hadiisi ni yɛli shɛli maa. Ti ni tɛhi ni dini ka ti gbubi maa bee dini ka hadiisi maa yɛri di yɛtɔɣa ka yɛli ni di viɛli pam maa? Ayi! Shee ka ti kana ti lihi ti ni gbubi shɛli ŋɔ maa, lala maa ka bɛ shiri zaŋ li ti ti, lala ka bɛ shiri puhi ti maa. Ɛ, kaman kɔtomsi sara malibu. Alkur'aani kpaŋsi ti sara malibu pam. ka wuhi di din mali laara pam shɛm. Lala n-nyɛli ka hadiithinim kana ti kpaŋsi ti sara malibu ka wuhi di laara ni ni galisi shɛm, din viɛli shɛm. Tɔ amaa! Kaman sɔhi la tinsa kuli ni zaŋ ninliha kpanjɔ shɛli sɔŋ la na, ɛhɛɛ! Ɛɛ, ka di wuhi ni bɛ zaŋ binyɛhiri nti kpaai n-kul zaŋ bahi lala gonyili zuɣu ka zaŋ chinchini na nti zaŋ pa ŋɔnim maa ka boon li ni sara ka bɛ mali maa. Tɔlizuɣu bɛ togum kali Kur'aana yɛri ka booni saba malibu yuli ban tihi ni bɛ sabi shɛŋa bini maani ŋɔ maa ka Alkur'aana yɛri maa a yi pa dina Alkur'aana ŋɔ m-bi saɣiti ni ti n chaŋ n-ti paai so gba ni ti yɛn baŋla ti yiŋ yɛla bee ti daŋ ni yɛla bee ti biɛhigu ni yɛla Annabi sallallahu alayhi wa sallam o mɔŋ ti li Ti amaa ka bɛ kpuɣiri napɔŋ n-chani lala chandi yoya maa, ka bɛ ti n vihiri n baŋdi yɛla m-mali yɛri ba ka wuhiri ba suhisi bee sara, ka bɛ niŋdi lala binyɛhiri ka tɛha ni Alkur'aani yi ti yɛri sara malibu bee suhigu bee aaya bee hadiisi yɛri sara malibu bee suhigu ban tɛhindi bɛ dini maa ka di yɛri ma, A yi pa dina, Ɛhɛɛ, to lahi ku nya zikiri shɛŋa din niŋdi ŋɔ maa. N yiɣisina paai bidaɣa zikiri shɛŋa ka vuli li mali n yɛli ni yi ku bahili ŋɔ maa. N ni yi ti nya ka Alkur'aani yɛri zikiri niŋbu yɛtɔɣa ni din viɛli shɛm bee hadiisi yɛri zikiri niŋbu yɛtɔɣa ni din viɛli shɛm bee laɣinʒini niŋ zikiri N ni tehi ni e dini ŋɔ maa kari yɛri maa? A yi pa dina, Asheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin, rahimahullah, deeri niŋ ka o di kana n-ti nya e ni gbibi shɛli ŋɔ wai, ee o daa zaɣisi li ka tuhi kari li. Dinzuɣu ŋun yɛri shɛli ŋɔ maa, di be di ko, ka e ni gbibi shɛli ŋɔ ka di gba be di ko. Ŋun ni yɛri shɛli ŋɔ maa, to dini ka hadiisi maa yɛri maa? Dini ka Annabi sallallahu alayhi wa sallam, o mini o sahabinim maa, Ka bɛ miri yɛla ka daa gbibi li maa, amaa Enon ni gbibi shɛli ŋɔ, aai, Anɔb bi miri yɛla, o sahabɛnim maa bɛ bi miri yɛla. Ɛhɛɛ! A yɛliya ni ti ni n-chaŋ nti n karim bɛ sani, n yi lahi shiri nyɛli, ti chaŋya, ti chaŋya nti karim bɛ sani ka wum bɛ noli ni din beni, ka wum, ɛɛh, ka nya bɛ ni sabi shɛli sɔŋ bɛ saba maa ni, lala n-nyɛ li ka ti lahi nya Bɛ ni niŋdi li shɛm bɛ biɛhigu ni, ɛhɛ, di be di ko ka chɛ inna ni gbibi shɛli ŋɔ. Bɛ ni niŋdi li mi doli Annabi sallallahu alayhi wa sallam o mini o sɔhibɛnim maa radiyallahu anhum bɛ ni daa niŋdi li shɛm maa, ka ti deei li bɛ sani la, ti daa fa kpaŋ bɛn pun chaŋ nti deei li na nti gbibi li lala, ka ti nya li ka chaŋ bɛ sani ti tin paai karim maa shee Laribu tiŋ maa nti lee nya li ti nini ayi bɛ bi niŋdi e ni niŋdi shɛli ŋɔ maa ayi bɛ kana ti nyɛli wei bɛn tuhi zaɣisi dina amaa bɛ gba nyɛla ban laɣindi ʒiini n-niŋdi zikiri ti din niŋ ka ti niŋdi maa piligu di shɛŋa beni di malila saha ŋmaati ka mali adadinima ka shɛŋa beni di ka saha ŋmaati di ka adadinima Tɔ! Kotomsi eh, din mali saha ŋmaai ti maa eh, jiŋa anu ŋɔ maa, di malila saha ka di ŋmaai ŋmaai n-zaŋ ti di ti paai ka yi laɣim na. Yi ni laɣim na jiŋli ni maa, ŋumbɔŋɔ niŋdi naafila, ŋumbɔŋɔ karimdi Alkur'aani, ŋumbɔŋɔ niŋdi zikiri shɛli o ni yɛn niŋda, ŋumbɔŋɔ niŋdi Subhaanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Laa ilaha illallah, ka ŋun bɔŋɔ niŋdi istighfaari, ka ŋun bɔŋɔ niŋdi solaatu tiri Annabi, sallallahu alayhi wa sallam, yi laɣim mi na nimaani nti niŋdi zikiri maa. Ɛhɛɛn! To dinnim maa ka hadiisinim maa yiri ma, ka malaaikunim kanna nti n gindi nimaani Ka Sakina ka di siɣiri na, suhudoo, ɛhɛ, ka Rahma ka di siɣiri na. Ka Nduba Naawuni zaŋ lala ʒishɛhi m-mali ŋmɛri nyɔɣu, ɛhɛ, di ma saha ka di ŋmaai ti ma, ka di nyɛla adiini maa ŋmaai saha maa zaŋ ti, subaahi ni di saha, Azafar ni di saha, Lahasar ni di saha, Maŋgaribi ni di saha, Ishaai ni di saha, yi laɣim na nti na n-teeri Naawuni yɛla n-guhiri jiŋli yiɣisibu, ka bɛ ti yiɣisi jiŋli ka yi yiɣisi n-doli yino m-puhi hali ka o ti niŋ sallama ka yi niŋ sallama. A yi kul lihi niŋsim shɛli yi ni niŋ shɛm maa hali ti niŋ sallama maa, zikiri maa n-na ku bala gba. Dinzuɣu jiŋli gba puhibu di nyɛla zikiri maa m-bala ka yi laɣim na ti teeri Naawuni yɛla maa.

Ɛhɛɛn, di saha zikiri ka yi laɣim nimaani n-niŋdi maa. A nya ya? Ka naa lan chɛ din bi ŋmaai saha n-zaŋ ti, di kul yɛmi. Ɛhɛɛn, amaa ka di lee nyɛla di wuhim ni asiba ka di niŋda bee zaawun ka di niŋda, amaa di bi ŋmaai saha shɛli zaŋ ti asiba maa. Asiba maa saha shee kam ka yi ku nya ka yi niŋ. Bee zaa ŋun mahi saha shee kam ka i nya ka i niŋ? Ɛhɛɛ. Tɔri saha kamani yi puhi subaahi maa naai ka ʒiya maa, ɛhɛɛ, ka sokam niŋdi o dini. Bee yi puhi lahisari naai ka ʒiya bee maŋgariba naai ka ʒiya ka sokam niŋdi o dini? Ɛhɛɛ, di pala n laɣim niŋdi li n-nyɛ li. Tɔ! Din lan pahi din bi ŋmaai asiba n-nyɛ li bee zaa ŋuni ka ku nyɛla mutlaq, ɛhɛɛ, di mi ka adadi. Tɔ! Di saha di yi nyɛla sokam kul ʒimi niŋdi o dini ka yi kana chirigi tab luɣ shɛli lala ka niŋda bee yi kul tɔɣisimi gba ti laɣimmi luɣili yaha ka zaŋ ti niŋ di dinni zaaha di pa taali. Amaa din bi ŋmaai saha ti maa, yi yi ŋmaai saha ti ka niŋ dawoma di zuɣu saha shee kam n laɣindina lala saha maa ka sokam mi di yɛla di saha din niŋla bidaɣa maa. Yi ŋmaai saha n zaŋ ti shari'a ni bi ŋmaai shɛli zaŋ ti di saha din n nyɛ bida'a maa ɛhɛ amaa yi chirigimi n laɣim na ni yi ti niŋ zikiri tɔ di pa taali tɔ amaa n laɣim niŋ zikiri yi laɣim na ti niŋdi zikiri di biɛri ko ka chɛ yi laɣimmi gbubi zikiri maa zilim kom zaɣ yini n yɛra Tɔ! Dinzuɣu yi laɣim na ti niŋdi zikiri ŋɔ, dini n-nyɛ al-ijtimaa'u 'ala zikr bee al-ijtimaa'u liz-zikr, tɔ dini ka hadiisinim maa yɛri ma. Ɛhɛ, amaa az-zikrul jamaa'i bɛ maana n yɛrili doli taba nangban kom zaɣ yini bee n karindi doli taba bee so n vɔra ka yi saɣira, tɔ dini nyɛla bida'a n nyɛli. Ɛhɛ, bɛ daa bi niŋ li la, bɛ bi wuhi ti li la.

Ŋuni Asheikh Muhammad Saleh Uthaymin ŋun maŋ maŋa a yi doli o saba ni a ni nyɛli ka o kahigili di yi niŋ ni karim o fatawa puuni shɛli n-zaŋ sɔŋ a na bini bɔhi zaŋ kpa di polo din ku nyɛ yi laɣindi n-niŋdi zikiri doli tabi zilim kom zaɣ yini ŋɔ ka o zaɣisi li di yi niŋ ni karim di fatawa puuni shɛli n-zaŋ sɔŋ na dinzuɣu a yi O ni yɛri shɛli maa ni hadiisi maa ni yɛri shɛli maa di be di ko ka chɛ e ni yɛri shɛli ŋɔ maa, e ni gbibi shɛli ŋɔ maa. E ni ni gbibi shɛli maa di kul gbilinla bidaa di zuɣusaa hal ni di gbinni. Piligu, E ŋmaala saha zaŋ n zali, shɛri'a ni bi ŋmaai saha shɛli zaŋ zali. Shɛba n-ku ka ti ŋmaali zali,

Ɛɛn, ka naa lan chɛ yi ŋmaala adadinima, adadi, n-zaŋ ti, ka shɛri'a bi ŋmaai li ti yi, ŋmaai ti ni yi vom binyaka zaa pihinu bee pihita bee pi yana ayi yaɣiri yina, di hadiisi nyɛ dini, tɔ dinnim maa nyɛ bida'a maa. Dinzuɣu din kul gbilinla bida'a di luɣili kam. pa dini ka hadiithinim maa yɛri maa, pa dini ka Ashɛih Muhammad Saalih Al-Uthaimin ni o daa fa tab maa bɛn nyɛ afa m-maŋa maa, pa dini niŋ ka bɛ yɛri maa, Ayi! Tɔ dinzuɣu karimmiya n deei karimmaŋa lala baŋdi shɛba a ni yɛri ŋɔ maa, dolibi saba n deei karimmaŋa, amaa

Ka yɛli ti ni bidaɣa m-bala, yi laɣim di yɛrili naŋgban kom zaɣ yini bee so yɛri ka di saɣira, Azikirul Jamaa'i m-bala maa, bidaɣa n-nyɛ li. Naawuni baŋsim ti, tɔ! Ti ni labina nti karim lala hadiisi maa wan yɛliyɛtɔɣ shɛli tabili li ni o fatawa yaha bɛn bohi o

Kaana haadha afdala mimma idha dhakarahu fi nafsihi, di viɛli nyaŋ o yi ti Naawuni yɛla o kɔŋko maa, ɛhɛ, lala ka o yɛli ti ŋɔ, ka nyɛ n-zaŋ li ti e ni laɣim di ʒiini niŋdi bidaa zikiri shɛŋa maa din kam pun ti bayaani maa. Tɔ! Dinzuɣu lala yɛtɔɣ shɛli Uthaymin ni yɛli ŋɔ maa

Ka dini ka o yɛri ma? Ɛɛh, di nyɛla bɛ daa nyɛ li ka di niŋ talahi ni ti niŋ kantaŋ ka chɛ li. Di kana fatawa puuni Nurun Ali Darb bɛn daa bɔhiri bɔhisi ka bɛ labisira laa program maa bɛ daa booni li mi Nurun Ali Darb.

Lala bɔhi bɔhiri ŋɔ ni tiri wuhi ŋɔ maa, bal alhadiisain, o yi chɛla dee, hadiisi dibayi shɛli o ni tiri wuhi ŋɔ maa, eh, fi llazina yatadaarasuuna kitaaballahi wa yatluunah, tɔ, hadiisi shɛli din yɛri ban laɣim ʒiya n-karindi Naawuni litaafi, eh, m-bɔhindi Naawuni litaafi ka karindi li ŋɔ maa, Wa kadhalika fil qawmi alladhina yadhkuruna Allah. Ɛhɛ. Lala n-nyɛla hadiisi shɛli din yɛli ban daa laɣim ʒiya teeri Naawuni yɛla ŋɔ. Anna hadha mutlaq. Ɛhɛ. Di wuhim, ti ya, di sowaa bi nyɛmi kamani lala bini yɛli shɛm ŋɔ maa mutlaq m-bala. Ɛhɛ. Di kuli yɛlimi ka binshɛɣu bi n, n, n chɔɣikiri di luɣ shɛli bee n-taɣiri di luɣ shɛli. Di kuli zaŋlimi bahi la. fa yuhmalu ala almukayyad almuta'araf to dinzuɣu ti yɛn kpuɣi limi zaŋ kana ti tam din yɛn ŋmaai n wuhi ti din yɛli shɛli ŋɔ maa ti bɛ yɛn zaŋli bahi lala ka di ka binshɛɣu din gbubili din gbubili bɛni dini nyɛ almuta'araf fi ahadi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi anabi sallallahu alaihi wasallam wa zamani maa wa mini o sahabi nim maa zamani maa bin daa mili shɛm maa Dini ka ti yɛn zaŋla ti mɛn tam di zuɣu? Walam yakun min almutaarafi baynahum annahum yadhkuruuna Allaha bilafdhin jamaa'i. Tɔ! Di bi kana bɛ milinsi ni bɛ biɛhigu puuni din mi kaman bɛ daa be shɛm, ka di nyɛla bɛ daa n-teerila Naawuni yɛla ni zilin kom zaɣ yini din kul nyɛ zamaatu ka bɛ laɣim niŋdi li n-doli taba. Ayi. Aw yaqra'uuna al-Qur'aana bi lafzin jamaa'i, di daa ka bɛ biɛhigu ni kaman bɛ daa karindila Alkur'aani ni ziliŋ kom din nyɛ zamaatu ka di kul laɣim doli tab yim. Wa fii qawlihi, tɔ! Ni hadiisi maa ni din yɛli kaman wa yatadaarasuunahu baynahum, ka bɛ bɔhindi Alkur'aani maa tab sunsuni ŋɔ maa, yadullu alaa anna haadhihi al-mudaarasa, di tiriti wuhiri ti ni lala karin ŋɔ maa, lala bɔhimbu ŋɔ maa,

n doli taba zaɣ yini, bi zikrin waahid jamaatan, n kul niŋdi zikir zaɣ yini zamaatu n daa yɛri li doli taba ayi. Wa yadulluka ala haadha anna as-sahaaba ridwaanullahi alayhim, tɔ din yɛn tiri wuhi a yɛtɔɣa shɛli wan yɛra ŋɔ, ni a kana ti nya kaman sahabinim maa, Naawuni niŋmi yɛda bɛ zuɣu

din tarita wuhiri shɛli. Ɛhɛ, dinzuɣu ka n yɛli ya a yi doli wasaba maa, a ni nya bayaani. A ni nya bayaani wasaba maa puuni. Tɔ! Dinzuɣu n yɛn zaŋla karim zaŋ sɔŋ na, ɛhɛ, n-tiɛha ti yi gu li sɔŋ, di nyɛla guzuli pam zaŋ ti ti, zaŋ kuli kpa bɛn kuli n yirina ni yɛtɔɣ shɛŋa ni o ti bɔrigi Naawuni daba zaŋ kpa bidaa shɛŋa bɛ ni niŋdi ŋɔ maa, ɛɛh, ka bɛ zaŋ li n-gbubi liri nachimba bipola ka bɛ kuri bɛ saha n-ʒiya kuli n-niŋdi lala bidaa binyɛhiri ka chɛ baŋsim bɔhimbu, ɛɛh, ka chɛ bɛ jɛm Naawuni ni di tam kalinli zuɣu, ka bidaa maa n-fari sunna maa. Anabi sallallahu alaihi wasallam ŋun ni niŋ sheli la dini nyɛ sunna maa ka di fari bidaa maa diibu saha ka che n che bɛ di niŋ Anabi ni puhi sheli. To, Naawuni tiligim ti. Eh, dinzuɣu n ni karim eh, Ashekh Muhammad Salih Al-Uthaymin dini ŋɔ eh, o daafa tabi maa sheba gba ni pii sheli karim. Amaa n ni yɛn zaŋ sabbu sheŋa bahi na ŋuna di kuli kpuɣi ti sahabanim maa zaamani ha Lala bɛ daa binyɛhiri ni daa ti vɔhindi na ka bɛ ŋmɛri n-kpihindi li shɛm. Umar ibn al-Khattab, Abdullahi ibn Mas'ud ni ban kuli pahi pahi n-doli na. Ɛhɛ! Taarihi maa ni afanima ni di fiila n-yɛri kamani n laɣim ʒini n-niŋdi zikiri ni nangban kom zaɣ yini bee n-ŋmaai saha zaŋ ti ka sokam miri yɛla ni bɛ laɣindi na ti niŋdi li Ka bɛ niŋ istimraari, bɛ maana niŋ dawɔma saha shee kam miri yɛla ŋɔ maa, afanima maa bi kahigi li n-wuhi ni bɛ daa nya li bee bɛ lahi na ka di nyɛla adadi ka bɛ ŋmaai n-ti. N niŋmiya adadi n-ŋɔ, niŋya Laa ilaha illallah kɔbiga ka bɛ niŋ, niŋya Subhanallah kɔbiga ka bɛ niŋ, niŋmiya Allahu Akbar kɔbiga ka bɛ ŋmaai li a ti. Lala binyɛhiri ni be daɣu m-bala ni yɛn zaŋ sabbu shɛŋa bahi ni ma karimbihi yi doli li n mali tahima ni din paai Mister Abdulrazak gba doli li karim ɛhɛɛh a yi ni tooi karim m-bala gba ka tooi gbaai a yi ku tooi n-gbaai ka a nya a fa Ŋɔ ni to n taai di fasara ɛhɛ saha n dii kani, dama yɛla maa galisiya yaɣi ɛhɛ ni kuli zaŋ saha shɛli n n rikɔɔdiri ŋɔ maa. Yɛli shɛli na kuli luna n kuli niŋ nimmoo n kuli tu ni ti niŋ tɔɣino di zuɣu ni ɛhɛ domin naam yɛla maa pee kuli gbiligira

ka zaŋ din kpalim maa bahi na, Fatawa Lajna Da'ima n-ti pahi fatawa shɛŋa din kuli pahi pahi ka di kana Islam Web zuɣu ni bee Al-Islam Su'al wa Jawab. Afanim maa ni kuli n-ti fatawa shɛŋa maa, yi dol li yi ni nyɛ kahigibu din ni pam,

Ti yi puhi jiŋli ni a ka niŋdi zikiri maa, ɛhɛ, ka o yɛli ni, wa sunna lil imaam wal munfarid wal ma'muum al jahr bi haadhihi al adhkaar, ɛhɛ, ni sunna n nyɛli ka zaŋ ti limam ni ŋun nyɛ ŋun puhiri o ko bee o nyɛla ma'muumi doli limam puhira bee puhi na ni ban n yihimi lala zikiri ŋɔ n niŋda, ɛhɛ, dinzuɣu bɛn tooi yihi li niŋda. Amaa a chaŋ ti n karim shɛrihinim viɛnyɛla gba, a ni nya kaman afanim pam bɛn bi nya gba kaman di yɛn yihirimi niŋda, ɛhɛ, di sɔɣirimi niŋda. Tɔ amaa ka shɛba mi niŋ nusuus maa fahimta ni di yihimi niŋ ma, kaman Bin Baaz nima bɛ niŋ li fahimta la, di yihimi niŋ ma, ɛhɛ, ni jahran mutawassitan, di yihimi li polo niŋda, ɛɛ, kukoli din nyɛ mutawassitan, din nyɛ din saɣisi.

Ni kukoli kpɔɣiba n-niŋdi zikiri saha shee bɛn niriba ni naagi sɔla Salawaatul Khams ŋɔ maa di daa beni Anabi zaamani ni. Tɔ! Wa laa yajuuzu an yajharuu bi sawtin jamaa'i, tɔ! Bin Baaz ni yɛri maa, ni amaa soli kani ni bɛ yihi li niŋda ka di nyɛla kukoli zaɣ yini ka bɛ yɛn niŋdi doli taba, ayi, bal kullu waahid yadhkuru bi nafsihi, Ni din beni nyɛla sokam yɛn niŋdimi omaŋmaŋ min duuni mura'ati mura'atin li li sawti ghayrihi ka di pala o yɛn zaŋla zaɣa niŋ o kpee kukoli ni o kpee ni yɛn pili shɛli ni o yɛn naai shɛm ayi sokam yɛn niŋdila o dini li'anna dhikra al-jama'iyya bid'atun la asla lah laha ɛhɛ la asla laha ni domin Zikiri shɛli din nyɛ di yɛn laɣim n niŋdi li ŋɔ maa di nyɛla bidaa n nyɛli la asla la tɔbu bi sabi la laha di pa shɛli di yɛn nyɛla la asla lahu domin zikiri jamaaɛ ka di yɛli maa tɔ alimuhim din sabi shɛm bala Di mi maana maa di ku wuhiri ti ni di ka asali ninsalinim ʒiya niŋdi zikiri nangban kom zaɣ yini doli tab maa ni di ka asali ni bi daa nya li. Laa asla laha fi shari'i l-mutahhar, shari'a din nyɛ din be kashi shari'a ŋɔ ni di kani, di ka asali. Ɛhɛɛ, thumma yashra'u.

ti ni nyɛli ni zaŋdi sabu maa sɔŋna lala nyɛli bin baaz o lan yɛli luɣ shɛli amaa kawnuhu jamaa'iyan naa maa bɛ yɛn laɣindi n niŋdi li doli tabi ŋuna n niŋdi li jamaatu doli taba bihaythu yataharra kullu waahid nutqa al-aakhar ka sokam zaŋ zaɣa niŋ o kpee o ni ku yɛn chɛnli malli chɛni shɛm ka o gba niŋdi doli laa min awwalihi ila aakhirihi ka bɛ ku yɛn niŋdi doli taba n doli taba di piligu ni di bahigu wa takliduhu fi dhalik bɛ ana ka niŋdi doli tab ŋɔ maa ŋun bɔŋɔ niŋdi ko ŋun bɔŋɔ dolo n niŋda lala maa ŋuna fa hadha la asla lah ehe ŋɔ maa ŋuna ni di ka asali bal huwa bid'a ehe ni di nyɛla bid'a n nyɛli

Bɛ di zaŋ zaɣana ni di zaŋ doli taba. Ɛhɛ! Di yi wuhi ni di kana ti na chirigi n-chirigi n-doli tab luɣ shɛli? Ɛɛ, di pa taali. Amaa niŋ niya n-kul zaŋ li doli tab maa ŋuna? Aai! Tɔ! Alajina daa'ima bi gba ti fa taba. Bɛ ni bɔhi bɛ bɔhiba bɔhigu tari diidu

Walmashruu, amaa bɛn puhi ti shɛm nyɛla Zikrullahi bɛ duuni sawtin jamaa'i, ti kul niŋdi zikiri ŋɔ maa ka di pala kukoli n yɛn nyɛ li doli taba, ɛhɛ n nyɛ jamaatu ka ti zaŋ li n daai doli taba ayi. Fatawa Lajna Daa'ima di puuni m-bala ka na chɛ a Sheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah bɛ ni bɔh o, Ma qawlukum fil jahri bid-du'a wa dhikri mutlaqan, Ɛɛh, wula n-lee nyɛ, wula ka yi lee yɛli zaŋ n-kpa ninsalinim yihi adua suhira bee ninsal yihi adua suhira ni dhikri ka o yihi li n-niŋda?

Tɔ! Ni zikiri shɛli din yi Annabi sani na din nyɛ bɛn puhi ti shɛli ti daa diin ŋɔ ni, Fal insaanu mukhayyaron, Tɔ! Ninsali mali piibu bayna an yajhara bihi aw yusirri bih, ɛhɛɛ, o ni tooi yihi n niŋda bee ka o sɔɣi niŋda.

Ɛhɛ, naɣila diigu ni o yɛn yihi n yɛri ŋɔ ka di ni tooi niŋ ban be o yoma maa chuuta. Ɛhɛ, di ŋuna, ɛhɛ, min a Naaimin diigu ni shɛb be nimaani n-nyɛ ban gbihira, awil Musolliin bee ban puhiri jiŋli nimaani, awil Ladhiina Yakra'uuna Al-Kur'aan bee ban be yoma ni n-karindi Alkur'aani.

Ka kukoli maa ka di nyɛ zamaatu dini n doli tab maa, Haadha min al bidaa, ŋɔ maa ŋɔ nyɛla bidaa nim puuni shɛli n bala, Wa amma zikir ba'da as-salah, amaa jiŋli puhibu nyaaŋa zikir shɛli din beni maa, Fa innahu min as-sunna al-jahru bih, ɛɛh ni sunna puuni di nyɛla di yihiri n yɛra, Hasaba ma warada fil ahadith as-sahiha,

Wa innama kullun eh, kullun yadhkuru li nafsihi eh, sokam ya niŋla zikiri maa o maŋmaŋa, o, o konko ka o kuliya niŋda. Wa yajharu bi dhalika ba'da salah, jiŋli puhibu nyaaŋa eh, o nyɛla ŋun ni tooi yihi li n niŋda. To, lala ka a Shaykh Salih Al-Fawzan ka o yɛli ŋɔ maa. To, din kpalim maa ni zaŋ n sɔŋna ŋun yɛn dolli n karim o n karim amaa din paya ŋɔ na di nyɛla zaɣ ŋmaa chɛ a ni zaŋdi gba pahi hukumu zikiri jama'i bi kalimati tawhid bi sawtin wahid tɔ bi yɛn bɔhila bɔhigu zaŋ kpa zikiri shɛli din laɣim niŋdi n doli taba ka di nyɛla laa ilaha illallah ni kukoli zaɣ yini ka bi niŋdi li doli taba

Eh, na zamaatu ayi niriba kana la, walau kana dhalika khayran la sabaquuna ilayhi, ni lala ŋɔ maa yiri nyɛ alkhairi bɛ naan daŋ ti di puuni, bɛ naan daŋ ti di puuni. Tɔ! Tɔ dinzuɣu lala ka bɛ labisi ma, ka yɛli ni Abdullahi ibn Mas'ud o daa chaŋya ti ummɔŋ ninvuɣu shɛba bɛ daa laɣim ʒiya n-niŋdi zikiri jamaa'i ka o daa chaŋ ti n kari ba eh, ni bi chɛli li. To, Naawuni baŋsim ti, Naawuni chɛli ti tam sochibigi zuɣu, ti ni zaŋ din nyɛ sabbu maa sɔŋ na, ka ti kpaŋ ti maŋa ka ti gu li sɔŋ, eh, domin ni lan niŋ li pdf n-zaŋ li n-sɔŋ na, ka ti gu li sɔŋ, eh, gu zuli m-bala. Naawuni baŋsim ti, Naawuni chɛli ti tam sochibigi zuɣu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.